Ok. Salut! An häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Wéi der wësst, steet alt nees d'Souerlach virun der Dier. Dofir huelt iech mol eppes Kales ze drénken a genéisst d'Show! Chaos? Chaos? Chaos! Mat Final Fantasy ass 1987 a Japan déi Grondstinn geluet ginn fir eng vun de bekanntste Videospillreien iwwerhaapt. An deem Spill begleet der 4 Warriors of Light op hirer Quest d'Manifestatioun vun allem Béisen ze besiegen, Garland aka Chaos. Obwuel sech warscheinlech ni een déi Fro gestallt hutt, probéiert Team Ninja mat Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ze erklären, wéi Chaos entstanen ass. Looss eis zesummen erausfannen, ob dir dir fir Prequel duergeet an ob et Spaass mécht. Oder ass et vläicht einfach nëmmen, Wéi dréckt de Protagonist vum Spill et esou schéin aus? Bullshit! Fänke mer mol bei der Story vum Spill un. Déi ass u sech eng Kopie vun der originaler Story vum éischte Final Fantasy, mat besserer Grafik a klenge Modifikatiounen. Sou sidd och dir als 4 Warriors of Light ënnerwee fir Elementkristaller ze rengegen an Chaos ze besiegen. Nëmme mat dem Ënnerscheed, dass säi Charaktere sech an der Roll vun engem Warrior of Light net esou wuel fillen an dem Haaptprotagonist Jack souwisou alles Wurscht ass, wann et näischt mat Chaos ze dinn huet. Dozou dann hei emol e puer Beispiller. All I care about is seeing Chaos dead. Looks like chaos has been waiting for us. Chaos! No! I am to become him. And who are you? We're here to kill chaos! Obwuel de Mann doud eescht ass, geet et einfach wéi eng Lachnummer eriwwer. Also ech hat net geduet, dass ech eemol am Liewen esou oft mat Chaos konfrontéiert géing ginn, Déi loosse wierklech kee Moment aus fir ze weisen, wat fir eng Obsessioun den Jack huet, wann et ëm d'Chaos geet. Gudde Mëtteg, Jonn Här. Hutt Der vläit Zäit fir iwwer Chaos ze schwätzen? Chaos? Wëllt der iwwer Chaos schwätzen? Monsieur, entschëllegt, wou gitt Der. Gudde Mëtteg, jonn Här. Wäert Der vläicht drunner interesséiert, iwwer Chaos ze schwätzen? Chaos gëtt et net. Bullshit! Dann werfen mer zum Schluss nach eng Portioun Ieserkräi mat an d'Dëppen a schonn hu mer eng weird, mee iergends wéi awer amüsant Story. An dat huet näischt domat ze dinn, datt d'Story gutt ass, nä, hir ass zimmlech duerchschnëttlech. Et huet domat ze dinn, datt d'Story ongewollt witzeg ass. Sou hu mer dem Protagonist seng Chaospedie an zum aneren stellt keen dem Jack seng Aktioun am Kampf a Fro. Kuckt iech mol un wéi dee Monster killt. Also dem Warrior of Light wéilt ech net an enger donkler Säitengaas begéinen. Do kommen ech awer och direkt zum beschten Deel vum Spill, de Gameplay. D'Story ass vläicht meh, awer de Gameplay mécht mega Spaass. Wéi am originale Final Fantasy gëtt et och an deem heite Spill en Jobsystem. An do muss een Team Ninja einfach mol luewen, et huet ee sou vill Méiglechkeeten säi Charakter u säi Spillstil unzepassen, ob Mënsch, Schwarzmagier, Ronin, Fighter, dir kënnt spillen wat der wëllt. All Job kënnt dann och mat sengem eegene Skill. Sou kann de Mënsch zum Beispill sech mat Magiepunkten heelen a kritt och no enger Zäit duerch dee Skill en temporäre Buff. All Job huet säin eegene Skilltree, iwwert deen een dann méi Jobs fräischalte kann. Fir verschidden Jobs fräizeschalten, muss een als Grondviraussetzung awer verschidden Jobs als éischt fräigeschalt hunn. Natierlech ginn et Jobs, déi deem engen oder aneren net gefalen, an do kommen dann d'Anima-Strats an d'Spill. Déi kënne genotzt ginn, fir an engem Job Skillpunkte fräizeschalten, ouni den Job spillen ze mussen. Wat schonn eng fei Saach ass. Deene Leit, déi schonn dat lescht Spill vun Team Ninja Nioh gespillt hunn, wäert villes bekannt virkommen. Sou kritt dir och hei a Borderlands manuell de Loot nëmme sou ëm d'Ouere geworf, an d'Equipment dat dir kritt hutt sou vill Bonussen, dass déi eng ënnert iech wäerten denken, Cool, ech ka mäi Charakter nach besser personnaliséieren, an déi aner wäerte soen, Cool, et gëtt ee Knäppchen, dee mir automatesch dat mam héchsten Item-Level auswëst. Dir däerft gäre roden, a welcher Grupp ech war. D'Missiounen sinn och wéi scho bei Nioh an eenzel Gebidder agedeelt, déi dir op enger Weltkaart kënnt auswielen. Op Niewenmissiounen oder Haaptmissioun, et ass ëmmer ee Schlauchlevel bis zu engem finale Boss. Op der Weltkaart kënnt dir dann och sou Niewesaache maachen, wéi mat Leit schwätzen oder bei den Händler goen. An all Haaptmissioun muss en sech mat sengen zwee Matstrieler duerch de Level boxen. Dofir notzt dir all méiglech Fäegkeeten déi iech Mana kaschten. Sou kënnt dir zum Beispill als Magier Zauber wierken fir d'Schwaachsteng vum Géigner auszenotzen. Dobäi kënnt awer gudde Mana Management an d'Spill, dat an dësem Final Fantasy keng Items ginn an äre Mana Balken um Ufank vum Level och nach zimmlech méckreg ass. Awer keng Panik, fir Mana ze regeneréieren an de Mana Balken ze vergréisseren kommen zwee Featuren zum Asaz. Sou kann den Jack e Soul Shield asetzen fir géigneresch Attacken ze blocken,

Well déi eenz Ähnlechkeet déi et elo do gëtt ass de knackege Schwieregkeetsgrad an dat och schonn op normal. Also verstitt mech net falsch, déi kleng Géigner an de Levele sinn eigentlech nach ganz ok, awer zum Schluss vun all Haaptmissioun kritt der et mat engem Boss ze dinn deen iech gären zeréck un äre leschte Speicherpunkt begleet an dat ëmmer rëm. Dat gëtt deenen einfach net langweileg. Domat ass et natierlech net gedo. Wann dir am Spill stierft gitt dir mat engem méi klenge Manawolke bestrooft. wat de Bosskampf, bei deem der grad eventuell schonn 10, 15 mol gestuerwe sidd, net méi einfach mécht. Dat ass eng Mechanik, op déi ech gären hätt kéinte verzichten. Domat komme mer dann och schonn zu mengem Fazit, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ass kee schlecht Spill. Et huet awer och näischt wat et besonnesch ervirhieft. Alles wat d'Spill mécht huet een schonn iergendswou mol gesinn. Am grousse ganze féilt sech Spill un wéi e Reskin vun engem Nioh. Wat een um Spill awer loosse muss ass du passenden eegene Spillstil. Déi verschidden Jobs déi ee spille kann, fillen sech all anescht un a maachen och Loscht drop verschiddenes ze probéieren. Fir Leit déi mat Nioh Spaass haten oder einfach Loscht hunn puer Monsteren ze zerkloppen an natierlech keng filmräif Story erwarden, Déi kënne gären an engem Sale zougräifen, fir de voll Präis kéint ech et awer wierklech net recommandéieren. And more, much more than this. Weess de Jules, ech fannen et geet sou lues duer mat där ganzer, deem ganzen Hannendrugerenns hannert deem neiste Mainstream-Kack. Du hues Recht. Ganz éierlech, ech fannen et geet duer. Luxpay soll endlech méi si wéi ëmmer just nëmme bëlleg Witzer an en Zinktel Professionalitéit. Ech si frou dass de mer Recht gëss. Dofir presentéiere mir Iech elo Artsplay, Ënnerhalung mat Niveau. Där maat der dach nëmme wéinst Factoyomi.

Auteur mat enger Visioun, Numm, Pipi 69, net PP 69 wéi verschiddener vun Iech soen, jo hei ass Trek to Yomi. Au revoir Monsieur. Hey fuck you man! Nee, Trek to Yomi bedeit net op Japanesch Star Trek Fan um Wee fir op Anime Con. Mä gesinn ech da richteg? E Spill mat japaneschem Stil, wat sech virun allem un dem Akira Kurosawa sengem Stil verbeugt? Hate mer dat net iergendwéi schonn? Ah genau, Assassin's Tsushima! Ech menge Ghost of Creed in... Fuck! Ghost of Tsushima, sou war dat! Allerdéngs wëll dat heite Spill nach méi Kurosawa wéi Kurosawa sinn an weist dat och stolz mat all eenzelnem Bild. Sou wéi déi komesch Leit déi sou um enger mueres mat näischt weiderem wéi en Trenchcoat duerch ganz zwielichteg Géigende wanderen. Mee bon, genuch mat deem Sarkasmus, méi informativen Méchtegern-Journalismus. Dir sidd den Hiroki an sidd am Ufank vum Spill e Samurai-Padawan, dee mat sengem Meeschter am Dierfchen trainéiert an dee gläichzäiteg e mega Crush op d'Sensei-Duechter Aiko huet. Dräi mol dierft der roden, wat natierlech geschitt. D'Banditte gräifen d'Duerf un, de Sensei stierft a mir hunn e klasseschen Time Jump. D'Aiko ass déi nei Leaderin vum Duerf an den Hiroki ass säin loyale Samurai. Ech ginn aus Spoilergrënn lo net méi wäit, well d'Spill mat senge 7 Kapitelen relativ kuerz ass. Ech soen nëmmen nach esouvill, Punaise, wat ass den Hiroki schlecht doranner seng Leit ze beschützen. An nee, dat läit net u mengen net vorhandene Skills. Track to Yomi ass en 2D Action Adventure mat enger fixer Kamera. Kléngt retro, gell? Fir nach méi Retro-Charme an och gläichzäiteg säin Haaptverkafsgimmick suergt de Stil vum Spill. Et ass duerch säin Grisel-, Schwaarz-Wäiss-Look a sengen immens cinemateschen Zeenen e spillbare Kurosawa-Film. Dir laaft also vu lénks no riets duerch déi immens atmosphäresch Levelen a fannt och ëmmer nees kleng Ofzweigungen, bei deenen entweder Collectibles, Munitioun fir schéissbar Waffen, Oder och nëtzlech Health a Stamina Upgrades fannt. De Kampfsystem vum Spill verlaangt nämlech dass der ëmmer nees är Ausdauer am Bléck behaalt, soss gëtt et e Katana op d'Noss. Ech hunn dësen, bestoend aus senge schwéieren a liichte Schléi, souwéi Blocker paréieren, relativ interessant fonnt. Et geet net drëms fir mëllen op d'Géigner drop ze rennen. mee och mol fir de Legeot waarden an dann mat der richteger Combo, d'Belsch da duerch d'Richtung vun ärem lénken Analogstick beaflosst, dem Géigner d'Käerch ausknipst. Besonnesch cool ass, dass der duerch Paréieren a Finishers Liewen zeréckkritt. Wann der nämlech vu ville Géigner emzingelt gitt, kann déi Saach scho richteg knackeg ginn. Allerdéngs stinn op gefillt all zwee Meter Shrines ronderëm. bei deenen der speichere kënnt an dir och äert Liewen dran opfëllen, sou dass eigentlech Frustmomenter net dierften opkommen. Dat eent oder anert Rätsel gëtt et natierlech och an dir hutt är obligatoresch Bosskämpf. D'Bosskämpf si ganz ok, ech hätt mer just gewënscht dass se e bësse méi op Taktik géifen opbauen. Jo méi gëtt et zum Spill bal net ze soen, et ass halt eppes méi klenges fir tëschenduerch. Fanne just de Kampfsystem kinnt liicht manner fummeleg sinn an et brauch een och e bësse bis een sech drunner gewinnt. De Gameplay Loop ass och net grad deen ofwiesslungsräichsten, mä wéi gesot dofir ass een halt séier derduerch. D'Story ass. Ech bin der dann dat, mä ech denken datt d'Spill alleng wéinst sengem Stil derwäert ass op d'mannst eng Kéier ugespillt ze ginn. Et ass jo och um Game Pass an do kascht et näischt. Ech menge mär bleiwe vläit awer nach besser beim Alen. Jo, ouni Faarf kann ech net schaffen. Bon, mee dat ass fir eng aner Kéier, well elo mécht d'Lux Play sech da mol nees an d'Summerpaus. Genau, dofir genéisst d'Sonn a gitt och mol heiansdo virun d'Dier, jo? Touch Songwes, ditt Iech eppes Guddes. An deem Sënn, Ciao!